eh, April, me, rather, April mu, 14, eh, 13 to 18 April. ɛyɛ eh, easter bosom yi mu a ɛna yɛde dwumadie wɔ yɛ dɛn ɛhyehyɛ so nti yɛbɛsrɛ obi biara sɛ woyɛ agona ba nko ara de a anaasɛ woabɛtena agona abedi wo dwuma pɛn na agona ada wakoma so a obi biara mmra fie because saa da no eh, activities ni dɔɔso yɛbɛyɛ cleanup up exercise yɛbɛyɛ health screening yɛbɛyɛ games ahodoɔ indoor games ne eh, deɛ keka ho na outdoor games ne nyinaa ɔho yɛbɛyɛ saa nneɛma no nyinaa na afei day no a ɛyɛ eh, 18th no a ɛyɛ dɛɛba no ankasa no ɛyɛ easter monday no na yɛde dɛɛba no ankasa yɛde aso purpose anaa yɛ botan a ɛsi yɛni so nyinaa ne sɛ yɛbɛ lighten agona yɛpɛ sɛ agona ɛyɛ hyerɛnn sɛ mo pɛ nkanea yɛ pɛ nkanea ne yɛ de afa agona nyinaa ti baabi a bɛfa tokuro biara mu no wobɛhu sɛ bob ɛbɔ hɔ na yɛ sɛ ɔnabɔ mentwawa no a sɛ wonti wo aburokyire na wohwɛ na wontimi ma koraa na wabɔ adeɛ wodeɛ wofrɛ yɛ de si yɛ so sɛ bi a mentimi ma o nanso metɔ light baako de aboa ama Agona afa no because Agona nyɛ kuro ketewa Agona Ɔkɔmfo Anati kuro ɛyɛ Agona akyɛ sɛ yɛka history of Agona in politically kura yɛka history of Agona Agona yɛ biribi a akɔ n'anim Agona yɛ kura akɔ n'anim paa yɛbɛsrɛ ɔmanfoɔ sɛ obi bia mmerɛ fie sɛ wabɛsom wɔ ha, wobɛtena Agona, womfiri ha na wode wabɛtena, sɛ wofiri ha, yɛn nyinaa yɛba fie on the 13th to 18th. Te sɛ deɛ kwawu Easter duru a na kwawu o oh, kwawu no saa nso na ɛsesɛ deɛ yɛka ne sɛ Agona o oh, Agona nti obiara mmra fie na yɛn nyinaa mmɛboa na Agona ɛmfa no to mapa nyɛ dɛn mfira bra yɛbɛyɛ open forum ahodoɔ na obiara mfa n'adwene mmra sɛ bɛyɛ Agona ne ntoma pa no yɛbɛtumi sɛ adeɛ fra no Na Agona abɛyɛ krabɛhwɛ nti yɛhyɛ obiara nkuran sɛ obiara mmɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛba fie na Easter no bosome no mu deɛ ɛbɛyɛ deɛ kyɛ sɛ ɛma bunu na obi ka sɛ na mo nso mo mmɔ bash bi ne nyinaa bi wom activities dɔɔso yɛbɛdi agorɔ ahodoɔ yɛbɛdi kyɛ sɛ yɛne mpanimfoɔ a wɔn akɔnkan bɛtwetwe nkɔmmɔ ne agye nimdeɛ bebree yɛhu flyer no yɛhu sɛ mpanimfoɔ akuku da mo so pa Thomas ne Rɛko Brobe James Gardner ama wɔyɛ movie no, Yes. yɛho nnipa bebree. Yes, yɛwɔ mpanimfoɔ kuku da mu a Papaapa. wɔbɔ agono akyi dɔm paa a ɛɛ, wɔwɔ hɔ a wei deɛ yɛpɛ sɛ yɛda wɔn nyinaa adi kyerɛ agonaman nti obi biara mmra fie na wɔmmɛhwɛ ɛɛ nnoɔma culture ahodoɔ nso culture activities bebree bɛkɔ so ahaa nananom bɛtra dwom ama obi biara akɔ so kama nti yɛbɛsrɛ wei deɛ yɛ yɛn nsa deɛ nsa yam Sɛ wei deɛ fɛ first of it kind yɛbɛsrɛ sɛ obi biara ɛbɛbɔ mmɔden sɛ ɔbɛba fie na 13th to 18th April no ɛɛ eh, yɛtumi de aboa ma agonaman afa no ntoma pɛfira ofisɛ wokɔ no wokɔ assembly hɔ a yɛama wa bobs no nɔɔso kakraa bi wontumi mfa nwura baabi a nti wobɛhu a wɔsɛ ɔnabo bɛbrɔ no so Esum wɔ hɔ oo, me ha esum wɔ hɔ oo, ne nyinaa no day no ɛtoɔ bɛtwa, yɛn nyinaa yɛbɛka bom na yɛn lighten agona ama agona, wosi agona a wotumi sɛ yes agona ayɛ agona. Yɛda wo ase papaapa wɔ akwanya soronko a wode ama yɛn. Yɛsrɛ sɛ wogu so rehwɛ Bojos TV na wa like, wa subscribe na wa share ama obi a onnya bi nhwɛeɛ nso anya bi ahwɛ. Honourable, wo deɛ wowɔ ɔsrane ɛɛm ɛfɛm yi deɛ, yɛn nso yɛpɛ sɛ yɛde ade sɛ deɛ ketewa bi to anim sɛ, Ɔdaro ma wotena w'afidie kɛseɛ so a na wabɔ yɛn nso abɔ yɛn ho dawuru kakra ama yɛn Oh yɛbɛyɛ. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnipa dodoɔ no ara nso ɛbɛtwa w'ani abɛhwɛ yɛn Yɛbɛyɛ. na yɛn nso yɛn anisoadehunu ne yɛn botaeɛ no Yɛbɛyɛ paa. atumi aba mu saa. Yɛbɛyɛ. Ɛɛ, yɛbɛda wo ase w'akwannya soronko a de ama yɛn, Ɛnneɛ na Nyankopɔn. menka no sɛ ɛsei nso Agona nso yɛanya ɛfɛm no nso bi wɔ ha. Oh, okay. Ɛyɛ Ɔsrane 92.3. a ɛno nso ɛbɔ dwum ɛbɔ adwuma paa ɛsi na ma agona nso ɛyɛ dɛn ɛbɛ nya me ɛnkyɛ bi ɛbɛsɛ nya tv station nso aka ho sɛ bɛyɛ agona no kasa na ɛsɛ baabi a no yɛdi nyɛ atumi akodu yɛn nso yɛbɔ mo aba so ɛne adwuma paa mo afa to mo so a sɛ mo yɛ yɛhwɛ mo mo series no ne mo dwumadie no a motumi sɛ mo portray agona paa mopɛ sɛ agona ɛkɔ nanim nyame nhyira mo nyame nhyira mo paa nyame nhyira mo. Abusuafoɔ yɛde mo bɛsi ha na yɛakra wo sɛ Honourable Michael Atuu Ahene ɛyɛ Okusie, Sikafoɔ Amantam wɔ Agona, Assembly Member na yɛne no atwetwe nkɔmmɔ no. Yɛsrɛ wo hyɛ ma deɛ wonya bi nhwɛ yɛn nso yɛnya bi nhwɛ na aboa ma yɛn nyinaa no yɛayɛ nkunimdifoɔ wɔ abrabɔ mu. Nyame nka yɛn nyinaa ho. Yɛakra wo. Bye bye.